Менә ашауга мәхәббәт каян килә? Безнең Акбай дигән этебез бар, и менә шулай өчпочмаклы алам да, Акбай мә, Акбай мә дип атам да атам, бер термос өчпочмакны Акбайга ташладым мин. Симит, а, тумышың белән Мамадыш районыннан. Бездә кияүләр дә җиләк җыя, дип әйтәм мин. Менә мең сумнан гына алсам да, сигез-тугыз мең. 10 мең акча эшләп балалар бик күп эшлиләр. Безнең бал- авылда балалар айфоннарда йөриләр. О, Шушындый изге эштә сүгүчеләр дә бармы? Ике ир-ат бар, и, хейтерлар инде бу. Аларны очырдым кара списокка. ВКонтактеда авыл халкы, Инстаграмда шәһәр халкы. Э, Әлфия Авзалова э, киләдер ие. Хәмдүмә Тимергалиевалар безгә килеп, безнең идәндә йоклап чыккан кешеләр алар бөтенесе. Хәерле көн, исәннәрме сез, э, кадерле дуслар. Әйтче дә әйтер сүзе Булган кунак бар. Бүген бездә кунакта, сез аны беренче чиратта Әйтче кысаларында Әнкәй табыны сәхифәсенең инде алып баручысы, даими алып баручысына әйләнгән журналист, блогер һәм иң мөхиме, минем якын дустым Гөлгенә Шиһапова. Гөлгенә, хәерле көн! Хәерле көн, Ленар!
Журналист, блогер, алтын куллы хуҗабикә, Татарстанда иң тәмле кыстыбый пешерү остасы, Ир хатыны, ике бала әнисе. Әйтченең бүгенге кунагы Гөлгенә Шихапова. Мамадыш кызы, кечкенә чагында Чаллы белән Казан арасында урнашкан атаклы Кыстыбый базарында камыр ризыклары сатып көн күрә. Үзәгемә үткән сай кичү базары дип искә ала шул чорны Гөлгенә Шихапова. Әмма шул авыр еллардан һәм хәлләрдән соң да ризык пешерүдән күңеле кайтмый аның. Гөлгенә Шихапова әзерләгән бәлешләргә Республиканың билгеле шәхесләре, атаклы артистлары, җитәкчеләре дә югары бәя бирә. Мәктәп яшеннән иҗат дөньясына кереп чума, әмма журналистикага урау юллар аша килә. 2003 елдан Ватаным Татарстан газетасында эшли. Яшәешебезнең иң катлаулы өлкәләрен үз эченә сыйдырган социаль мәсьәләләр бүлеген җитәкли. Республикада авыру балаларга ярдәм йөзеннән хәйрия концертларын оештыруда актив катнаша. Менә без монда шундый чәйләп, матур гына атмосферада, шартларда утырабыз. Башлык, башлык инде менә ашаудан, чөнки безнең тамашачылар, безнең бәлки уртак аудитория дә бардыр. Ләкин менә безнең Әйтче проектына кушылучылар сине беренче чиратта алтын куллы хуҗабикә буларак белә. Менә Коймак та пешердек, мич коймагы, кыстыбый, менә ул камыр ризыкларны һәм гомумән, менә ашауга мәхәббәт каян килә? Ул һәр хатын-кыз ашарга пешерә белә торгандыр инде, пешерергә тиештер инде ул. Мәхәббәт ул тора-бара гына килә. Яшь вакытта әллә нәрсә пешерәсе килми, ә гаиләң булгач, гаиләңне, балаларыңны дөрес итеп ашатасың килә, үзең пешереп ашатасың килә һәм Нишләптер үзеңә ышаныч күбрәк бит инде. Иреңә дә гел үзең пешереп ашатасың килә. Аннары бит мәкаль дә бар, ирләрнең йөрәгенә ашказаны аша юл дип. Өйгә туры кайта торган була, ашауны сагынып кайта торган була. Шаярып кына әйтәм инде. Болай инде һәр хатын-кыз үзе пешерәдер инде, татар хатын-кызлары бигрәк тә гел. Белүемчә, Гөлгенә, син бит тумышың белән Мамадыш районыннан һәм безнең тамашачылар, кемнәр Татарстанда яши белә торгандыр, Чаллы белән Казан арасындагы атаклы, менә аны сез дөрес итеп ничек әйтәсез? Аның төп дөрес атамасы ничек? Бездә Сай-Кичү базар дип әйтәләр. Сай, сездә Сай-Кичү базар.
Аннары Кыстыбай базар дип әйтәләр. Аны кемдер пирожки базары дип тә атый, зеленая стоянка. Үзен сүзенең кыскасы менә бөтен Татарстанны ашатып тора торган шундый бер нокта бар. Һәм син дә бит инде кечкенә чакта шунда э, кәсеп иткәнсең, э, анда бит инде, менә дөрес әйтәме, акча эшләгәнсең бит инде шунда. Менә ул Ничек булды ул? Йөрәккә төшкән базар дип әйтәсем килә мин аны. Чөнки безнең бит инде менә Шул базарда бөтен тормышыбыз барды. Өй саласы булса, анда шул базар. Машина аласы кеше дә базарда сатты. Әлбит, анда менә нәрсә бар, шуны саттык. Без инде җәйгә чыгуга ук җиләк җыя башлый берьяк. Әле ул кызарып та бетмәс иде, инде без аны шунда ук менеп сатырга кирәк. Бездә хәзерге вакытта тагын Авылда кыстыбыйлар, пирожкилар сатучы кешеләр кимеди инде. Теге атаклы Кыстыбый базарын ачкан апалар, мәрхүмнәр, үлеп киттеләр. Син аларны белә идеңме әле?
Мин аларны беләдер идем.
Сезнең авылныкылармы? Безнең авыллар Хәтирә апа Муллаәхметова белән Мәүҗидә апа Насыйбуллина ачкан. Ул вакытта безнең янда теге М7 трассасын төзегәннәрме икән инде, нәрсәдер булган, юлда ватылып КАМАЗ калган. Ул трасса төзегән вакыт булмагандыр әле, күптән инде бу. Шул ватылып калган ә, кыш көне пробка вакытында, буран вакытында машиналар туктаган да, шунда Хәтирә апа ашатырга чыккан дип беләм. Алар чыкканнар, шушылай кыстыбый пешергәннәр бугай. Юк, юк, ул вакытта бәрәңге пешергәннәр һәм тозлы кыяр алып чыкканнар, нишләптер шулай алып чыкканнар. Ну, бушка түгелдер бит инде, акчагадыр бит инде. Бушка дип ашатканнар алар аны. Ул вакытта акчасы аның мөһим булмаган, ул Кемдер биргән инде аңа чәйләр эчерткәннәр, җылы чәйләр эчерткәннәр. Гомумән, безнең авыл кешесе бик ярдәмчел, ул бушка да ашаткандыр. Аннары инде әкренләп сата башладылар. Шунда берсеннән күреп берсе чыгып, берсеннән күреп берсе. Ул вакытта башта инде кыстыбыйларны салырга сумка да юк иде, чиләкләргә төреп, шулай итеп саталар иде. Әм хәзер инде ул барыбер, әле хәзер дә ул кешенең тормышын шундый яхшырта торган урын. Менә бездә, бездә кияүләр дә җиләк җыя, дип әйтәм мин. Чөнки безнең якка Кияүгә кияү булып төшкән егетләр дип әйтим инде. Алар җәйге ялларын җиләк вакытына туры китереп, гаиләләре белән саталар. Бездә җиләк вакытында бер кеше бер-берсен күрми. Менә дөньясын онытып чаба. Әле ул бездә шундый кызык әйберләр күп. Иртән торасың, кеше барганчы барасың, үзеңнең генә урының була. Кешегә күренмисең, кешегә әйтмисең, менә шулай итеп, бар инде анда теге өер-өер, төркем-төркем кешеләр, бер-ике кешеләр җөреп. Һәм менә мин аның тәрбияви ягын күрәм. Бер яктан эшкә өйрәнәсең, бер икенче яктан акчаң кадерле була. Менә уйлап кара әле, менә үзең тапкан акчаны бит аңа бетерәсе килми. Ә бездә кечкенә балалар да шушы җиләк сата. Менә минем быел икенче буын сеңлемнең Беренче класска бара торган кызы һәм тугыз яшьлек малае җиләк җыйдылар. Аларны әниләре үзләре белән трассага алып чыгып, саттырды, акчаны үзләренә биреп барды. Балаларның үзләренә? Балаларның. Ул безнең электән дә шундый әйбер иде, балаларның үзләренә акча биреп. Без үзебезнең инде шактый ничәдер класста үзебезгә үзебез кием алырлык акча эшлидер идек. Безнең авылда балалар айфоннарда йөриләр. Безнең бала, балалар шәһәрдән ким яшәмиләр. Алар инде бик заманча киенеп, матур итеп киенеп, ясанып, укытучылар кыяфәтендә йөриләр бездә балалар, мин шаккатам. Чөнки алар үзләр эшләп ала, үзләр эшләп. Э, Гөлгенә, ә ул хәзер җиләкнең бәясе күпмедән йөри? Менә бу быелгы җәйдә күпмедән сатылды? Быелгы җәйдә дә, узган җәйдә дә җиләк бәясе бик кыйммәтләнеп китте. Шулаймыни? Биш литрлы җир җиләге ике мең ярым иде. Ого! Аны алалар, аны башта алалар, беренче чорларда аны бик алалар, аннары инде, чөнки аны беренче чорда берничә кеше генә сата. Ул китә инде, ул вакытта сатыла, ике меңгә төшә, мең ярымга төшә ул, мең ярымнан да төшми. Мең ярымы бик әйбәт акча авыл кешесенә, безнең авылда көнозынга тормышыңны алып барып, Э, эшләреңне эшләп тә иртә белән бер 3-4 чиләк җир җиләк алып кайтып була. Бу ничә литр чиләк турында сүзләр? Менә 5, 4 чиләк. Мәсәлән, мин иртә белән барсам, 10 литр алып кайтам. Ого. Ак чиләк белән. Аны инде чиләкләргә бүлгәч, 5 литрлы 4 чиләк. Кичке якка чыксаң да шушылай бит инде. Менә мең сумнан гына алсаң да, сигез-тугыз мең, ун мең акча эшләп алалар, бик күп эшлиләр. Ләкин бөтен кешенең дә бит сабырлыгы җитми гел генә. Өйрәтә ул, Ленар, тормыш. Сабырсызлыксыз кеше менә җиләк җыя-җыя сабырлыкка өйрәнә. Чөнки бу моңар он салмыйсың, май салмыйсың, бәрәңге салмыйсың, табигать биргән нигъмәт. Һәм менә шуны җыеп сату бик зур эш. Э, әлбәттә, теге э, җыя алмаган кеше сатып ала. Күр, авылдаштан авылдаш сатып алган очраклар да бар. Менә син гел генә әйттең бит, э, йөрәккә үткән, теге үзәккә Әйе. үткән э, шушы эш дибем, әни өчен. Ул бит инде анда карыйсың, апаларың бик бәхетле. Килегез, кил, кил дип Менә кенә теге Ленар ул авызлары Хәзер ерылган. генә бик матур ул. Ә без, менә без кечкенә чакта, 11 класста укыганда, менә минем Әти белән әни йорт җиткезә башладылар. Анда акча җитми инде. Э, Колхозлар юк инде ул вакытта. Әти укытучы. Ә акча кирәк. Ә безнең э, түшәм саяклар аларга да акча кирәк. Гел өй салабыз без, өй салабыз без дия торганнары инде. Менә шунда мине дәгән мәҗбүр итеп өчпочмак сатырга мендергәннәрен хәтерлим. Ул шундый э, бастырып куйдылар, 15 сум иде ул вакытта өчпочмак Эш бәясе. почмакның үзен кем пешерде, синме, әллә әниеңме? Аны әни пешереп биргәндер, бер дә пешергәннәремә хәтерләмим. Шунда сотрга мендем. Туалетка бара торган юлга бастырып куйдылар. Аны кем бастырды сине?
Миңа әйттеләр, менә шунда басып тора дип индиме. Минем хәзерге акылым аңлый аны, туалетка баручыга өчпочмак тәкъдим ит, чыгучыга тәкъдим ит, каян да куллар җуылар инде. Саталмадым кыскасы. Мин моны кайттым дагын. Капканы ачып керүгә, безнең Акбай дигән этебез бар и, менә шулай өчпочмаклы алам да, Акбай, мә, Акмай, мә, дип атам да атам, бер термос өчпочмакны Акбайга ташладым мин. Әниең бәреп үтермәдеме?
Әни белән әти күргәндер, но мине бүтән базарга йөртмәделәр, минем иң зур бәхет шул булды. Һәм мин һәрвакыт сорыйдыр идем, Ә, чит илгә кияүгә китсәм ие. Менә шу базар, ул нишләптер акча кертсә дә, ул күңелгә тигән әйбер иде. Кышкы салкыннары бар. Ул вакытта бит инде хәзер ул тәртип белән бастылар, матур итеп торалар. Ә элек бит болай, машина килә, җөгерәсең. Чәй, кофе дип әле, бер заман мин кофе дә сатып җөрдем термос белән. Бер апа бара өчпочмак белән, бер апа бара кыстыбый белән, син боларга кофе белән иярәсең. Бала бит инде, бала димени, үсмер. Ә синең теге ыжгырып торган күрше авылдагы әллә кем апаң синең кофеңны предлагая, шулай әйтә инде, бер кофе ди. Теге синең бер кофеңны остарак апалар уже кофесын салып килгән була. Син бер кофеңа болай итеп ятканда, ул кулына тоттырып куядыр, я. Менә шундый, мин андый битар, теге гаделсезлекләр белән Эшли алмыйм мин андый җирдә, шуңа күрә әзрәк кенә саттым. Дөрес, минем сеңлем бик оста сатты, ә минем чыкмады ул. Ә үзара менә ызгыш-талаш сатучылар арасында еш килеп чыга идеме? Бар иде. Гел аңлашып та беткәннәрдер әле, әйеме үзара? Почмаклар да очадыр, кофелар да очадыр. Ого. Тавышланып, әле минем, әле дә минем шул базарда йөри, бер күңелемә тигән апа бар. Ул апа инде картаеп бетте менә. Олыга кереп сатадыр. Менә шул олыга кереп әрсезләнеп, олыга кереп сату, балачага санап, ә балачаганың да иде әти әнисе көтеп тора бит инде, син сатып төшергә кирәк. Менә шундый әйберләр бар иде. Әйе шул.
Ләкин менә шуннан соң да менә ашауга, ризыкка, ризыктан ничек күңелең кайтмады Гөлгенә? Белмим, менә теге аеруча бәлеш пешергәндә күңел тынычлана, рәхәт булып китә. Менә камыр ул тынычландыра инде, камыр ризыгы. Аннары уңса да рәхәт бит инде, Әйе. пешеп чыкса да бик рәхәт. Ә уңмаган чакларың буламы синең? Уңмаган Хәзерге чаклар вакытта.
юк инде хәзер. Юк, әйеме? Һә, Тырышабыз инде барыбер тегә. Иң мөһиме камырга майны жәлләмәскә, кызганмаска һәм сыйфатлы май салырга кирәк. Әгәр син сыйфатлы май белән су гына бутасаң да, бер дигән синең кабартма барлыкка килә. Минем бу минем фикерем һәм мин шулай пешереп караганым да бар. Әйтик, мәсәлән, э, җылы сөт, әз генә май, Тоз, чүт кенә песок салсаң дагын, дрожжи сипсәң инде, салсаң чүт кенә, пышни гына камырлар, кабартмалар барлыкка килә. Менә син, э, Гөлгенә, иҗат кешесе буларак әйтә аласың, менә ашау тирәсендә кайнашу һәм гомумән ашарга пешерү, ул иҗат процессы белән тиңме, әллә ул менә синең өчен аерыламы? Менә кайсысы ниндирәк хисләр сиңа китерә? Бер төрле рәсем. Иҗат, иҗат кебек, әлбәттә, иҗат кебек дип инде. Менә ул журналистика бик барып та бетмидер. Бәлеш пешерүләр, мәсәлән, анда бит инде куллар белән эшлисең, бизисең. Ә журналистикада бәлеш журналистикада арып кайткан, гәҗиттә эшләп арып кайткан кешегә камыр пешерү ял. Мин шулай Бүген дип бүген уйлыйм. инде э- эшеңне төрләндерәсең булып чыга. Әйме, Төрләндерәсең, берсенә гомер- ялыгып, и. ялып китсәң, ялкып. Гомумән, менә мин эшне төрләндерү яклы. Миңа күп кеше гаҗәпләнә. 2003 елны Ватаным Татарстанга практик үтәргә килгән кеше бит мин. Һаман шунда эшлим, ә минем Ватаным Татарстан туйдырмады. Мин аннан һаман яңалык күрәм. Мин әйтәм бит, э, редакторлар киләләр, китәләр, төрле кеше белән эшлибез һәм төрлесеннән төрле тәҗрибә алып калабыз. Төрле әйбер алып калам һәм мин шуңа күрә журналистиканы бер урында утыру дип кешеләр әйтерләр име, бер урында утыру дип. Мин аны бер мин бер урында утырам дип санамыйм. Чөнки мин аны һаман да төрләндерәм. Менә минем бит инде бәлеш пешерүем дә бар, коймак пешерүем дә бар. Аннары әле мин кайбер ханымнарга танышларым бар инде минем. Мантыйлар, өчпочмаклар, Пилмәннәр бөгеп, аларны катырып туңдыргычка куеп, шулай итеп тә килолап бирәм инде. Ул кешеләргә сатканым бар. Ала торган аерым кешеләрем бар. Менә шул да тынычландыра. Ул бер ял көнне рәхәтләнеп ял итеп, шушыны ял итеп, шуны әзерлим инде мин. Ә журналистиканы төрләндереп була дим инде. Кеше бит инде биш ел саен психологлар янәсе шурын алыштыра, акча дип әйтәләр инде. Мин менә ул психологларга гомумән фикерләренә каршы, хоть мине бу уемнан миңа теге әйтүче бар, син шулшы яшьтәге ханым, шундый сүз әйтеп торасың, дөрес уйламыйсың дип. Минем үз фикерем. Минем өчен тормыш психолог булды. Язмышым, тормышым психолог булды. Безне тормыш өйрәтте. Хәзер генә модно ул. Мин аны акча эшләү чыганагы дип саныйм, психологка, психиатрга бару дип. Гомер буе психиатрны догалар дәвалаган кеше күңелен. Һәм менә бу психологлар ничек инде синең шәхси тормышыңда, мәсәлән, психолог казына һәм ул синнән яхшы белә. Әле белсәң, Ленар, ул психологларның күбесе аерылган, Алар семейный психолог булып торалар. Менә ул тоже. Һәм син акыл өйрәткән, өйрәтәләр. Акыл өйрәтәләр. Ул бит менә һәрвакыт, мин һәрвакыт хәзер шушы яшемә җиткәч уйлыйм, яшьлек инде ул яшьлек өчен бирелә. Аталаныр өчен, кирәкмәгәннәрне эшләр өчен. Бераз гына аннары акыл керә. Менә хәзер минем вакыт инде Тормышны аңнар өчен бирелә. Хәр чорны кабул итәргә кирәк дөрес итеп. Менә намазга килгән диләр, ул инде менә шул тәҗрибә белән киләсең бит инде. Тормыш үзе психолог дигән фикердә мин.
Ну, дөресен әйткәндә, Гөлгенә, мин мәсәлән үзем психотерапевт белән эшли торган кеше. Шуңа күрә менә мин аның белән эшләп, нәтиҗәсен күрәм дип әйтүем. Шуңа күрә менә Малышева да әйтә, психолог белән психотерапевтны аерырга кирәк. Менә психотерапевтлар алар нәкъ менә медицина белгечлеге алучылар, әйе, авыру. Ә психологлар дөрестән дә алар бер мәсәлән бер айлык курслар үтәргә мөмкин дә һәм авыз тутырып менә мин психолог дип әйтә. Менә әйтәм бит үз тәҗрибәмнән әйтә алам, барыбер аера белергә кирәк психолог белән психотерапевтны. Ну бөтен табиблар да шулай ук бит. Бар булдыклы хирурглар мәсәлән, әйеме? Башка төрле бар булдыксызрак. Менә психотерапевтларга инде шулай ук тора. Психотерапевт белән безнең э, матбугат көнендә шулай танышып китеп, минем очрашканым булды. Но алар да бик теге дөрес итеп кеше турында фикерен әйтә. Менә дөрес әйттең син, алар медицинаны белә һәм алар Әйе, авырулар әйе. белән эшли. Бәлки инде кайбер чакта менә панический атакасы бар Менә кешенең. миндә миндә панический Әйе.
атакалар иде. Менә миндә шулай Борчуы иде. бар, менә кая барырга белми, күңел төшенкелеге бар. Ул очракта үзеңә бикләнмичә психотерапевтка бару әйбәт. Но безнең менә Татарстанда Татарлыгыбызда андый врачларга бару бит әле ул куркыныч нәрсә кебек. Җүләр диерләр, учетка куерлар диләр. Шуңа күрә андыйга барып җитәргә язмасын, менә мәсәлән. Барыбер дә ул тормышны дөрес кабул итеп, аңлап яшәсәң, әкренләп-әкренләп ул әйберләр бетә. Атакалар, психический атакалар да бетә. Без бит инде үзебез үзебезнең башыбызда төрле уйлар уйлап чыгарып, үзебезне үзебез юктан борчып йөрүчеләр. Менә бер очырга кирәкми, аңларга кирәк. Ул бәясен башындагы тәртипсезлектән килә. Әгәр дә бөтен нәрсә рәт-рәт тәртипкә салынган булса, дөрестән дә берни инде атаклар бу. Мин менә хәзер генә аңлый баштадым, әйтәм бит, шушы врач белән эшли башлаган. Минем яшемә җиткәч, минем яшемә җиткәч, син чүп булган икән бу проблемалар диячәксең. Гел генә барыбер бу сорауны бирмичә кала алмыйм. Журналистикага ничек килдең? Аңлыйм, бик баналь сорау, ләкин менә безнең тамашачылар белергә тиеш. Син тик торганнан гына блогер булган кеше түгел бит. Бар безнең дөрестән дә менә блогерлар каяндыр ну, уйламаган җирдән килеп чыккан башка төрле өлкәдән һәм көлкеле рилслар төшерүчеләр. Ә менә син бит инде профессиональ өлкәнең үзенә күрә бер дәвамы бит ул блогерлык, әйме? Ә менә шул нигезе журналистика. Каян ничек барлыкка килде? Журналистикага Килү мәктәптә укыганда бит инде бер бала була. Ә, мәктәптә чараларны язып торучы минем мәрхүмә укытучым бар и Илюза апа Зайнуллина алтын каләм дигән түгәрәктә өйрәтте. Бу инде безнеңчә хәзер утырабыз инде без алтын каләм түгәрәге дип, име? Алтын каләм түгәрәге түгел инде ул. Сочиние яза белгә, белә торган бала дип атала инде ул. Мин шулай мәктәптә булган чараларны язып торадыр идем инде. Бер заман әле әйтим әле менә бу тапшыруны бәлки карар авылдашларым да. Шуны минем исемнән яза башладылар Татарстан яшьләренең унөченче баганасына. Ә, беләм, беләм. Шулай да эләкте бит миңа. Шуннан мәктәпкә чакырып, кайсыдыр фәннән аттестатыма өчне дә куйдылар минем. Мин язган булып чыктым, но мин чынлыкта мин язган кеше түгел идем. Менә ярар, мин әйтәм, ике өчлем бар аттестатта. Мин әйтәм, булсын. Мин әле бу аттестатыма әллә кая барып җитәм, дидем. Әйе. Менә теге мәктәп директорына ачуы килгәне микән инде ул вакытта, хәзер хәтерләмим төгәл генә, но... Йә, ә ул теге язма нәрсә турында, 13 нче Шул мәктәп турында инде.
Ә, мәктәп турында. Ләкин син язмадың. Мин язмадым.
Исемеңне күрсәтмәгез дигәннәр дә, мин дип уйладылар инде. Әтием дә укытучы булгач, әтиемә бик кыен булгандыр. Хәзерге вакытта аңлыйм, иң авыры әтигә булган инде, бичаракаем. Мин аны инде

Язмыш шаяруымы безнең өчен бик авыр әйбер булды, хәсрәт булды. Мартның 27-сендә ук каникул вакыты әти укытучы иде, ниндидер җыелышка барган, шуннан кайтканда без әйтәм бит, өй саладырыйк, түшәм сыяклар алган вакыт. Әти инде такталарга акча бирәм дип, шул апалар урамына төшкән дә, элек бит басудагы печәнне тракторга тартып кайту бар иде. Син белмисеңдер инде. Тракторга өстерәп алып киләләр дә, яп кайтып куялар теге ние белән. Чүмәләсе белән. Чүмәләсе белән инде. Бунт, бунты дип атала безнең читер бунт. Белмим. Һә шуннан әти шунда аягы таеп китеп трактор астына кереп фаҗигале вафат булды. Минем әтигә 39 яшь кенә иде. Ого. Безгә, миңа 17, сеңлемә 16, энемә 9 яшь. Без шулай кечкенә калдык. Кечкенә дим инде, мәктәп бетермәгән. Бик зур хәсрәт булды. Ә мин, әти үлгәнче, унбер не бетергәндә, Мәгърифәт гәҗитендә Булачак журналистлар клубы дигән рубрика барадыр и өч язма язасың да журналистикага бу керәле өстенлек бирә торган әйбер бар иде. Шуннан ике язмамны яздым да, әти үлгәч, мин әти кызы. Миңа ми- әти үлгәч, минем аяк астыннан теге тормыш җимерелде, бик читен. Аллага шөкер, мин Туры юлда кала алдым. Теге, теге ни мондый әшәклекләргә кереп китмәдем. Теге мин һәрвакыт әйдем, әти карап тора, әти карап тора, гел шулай дип, әти нәрсә әйтер, әти нәрсә әйтер дип, э, җитмәсә бит инде укытучылар коллективы әтиемне беләләр. Мин шулай дип исән-сау гына укып чыктым да, шуннан мине туганнарым алып китте Чаллыга. Кибетчегә укырга кердем мин, Сидоровкада 49 нчы техникум. Кибетчегә бик әйбәт укыттылар анда. Менә беләсеңме, миндә ул вакытта да иҗат булган иде. Безне бу хучеттан бер апа укытадыр я Салимова дигәнме, Салимовна дигәнме. Шул бу хучеттан гел бишле иде. Моның әнисенең туган көненә шигырь язып бирәм, юбилейга да шигырь язып бирәм. Шулай торып шигырьләр яза-яза болар бу укытучыга бишле генә булып чыкты инде. Мин анда укып унай укыдым дагын. Фәнне яхшы белә идеңме соң? Шигырьгә генә. Фәннәрне дә беләдер инде, бик әйбәтләп өйрәндем. Дә математика минем кечкенәдән минем укытучылар мактыйдыр. Шиһап ул математикасы әйбәт дигәндә. Әйбәт кенә бер елда унай идеме ул, ике елда унай идеме, унаеннан кибетче булып китеп була. Продавец, контролер, кассир дигән өч белем алып буладыр. Шуннан мин ун ай укыганнан соң авыл кибетенә практикага кайттым. Мин практикага кайткаем, теге кибетче сызган. Ого. Эштән киткән. Увольняться итеп киткән булып чыкты инде. Юкта э, кибетне нишләп яптылар?
Кибетне миңа биргән, биргән ә, бит. Минем өстемдә кибет калды. И борчылдым инде. Шуннан әбиемә әйтеп, Анда эшләргә туры килде миңа бер ел. Шуны минем әби теге кибетче апаны кире кибетенә алырга нитте инде, барып сөйләште. Китересе бар аның Гөлгенәнең Казанга укырга керә диде әби. Мин шулай итеп Казанга укырга килгән кеше. Э, шуннан Казанга укырга килгәч тә бит әле мин туры журналистикага кермәм. Нишләптер теге авыл кешесенә шундый әйбер булган, атасыз баланы кем алсын аны? Акчасы юк аның, акча кирәк, анда унбиш мең түләүле бүләге, унбиш мең журналистика дигән сүз бар и, о-о-о, унбиш мең, каян моның акчасы булсын, дип инде туганнар. Шуннан минем, без элек авылда шундый әйбер бар и бит инде ул, үзебезнең күрше авылның кияве инде ул, мәрхүм абый, шул чыбык очының чыбык очына ияртеп җибәрделәр Казанга. Мин боларда бераз балалар карадым. Укырга, бу мине ветеринарный, ветеринария академиясына укырга кертте бу абый. Кертте дим инде менә апкырды да аудиториягә кертеп утыртты да, экзаменнар бирдем дә укый башладым. Монда укый башладым, минеке түгел инде, беләм минеке түгел. Менә мин минеке түгел ул. Нишләргә? Хәтта шигырь язу китте. Альпенгольдның чыккан вакыты гына яшелә 10 сум тора инде ул. Я 10 сум бирәләр, я шоколад бирәләр. Шулай иттереп ярты елларым укыдым да, Минем язмышыма рәхмәтлемен, ветеринарный менә мин һәрвакыт әйтәм, безнең юлга чыгып кан әйбер ул, аны үкенергә кирәкми. Менә мин Рөстәмне таптым. Мин ветеринарныйда иремне таптым. Анда җегетләр күп ие, әлбәттә, төрле районнан җегетләр бар ие. Танышларым күп ие, дусларым күп ие. Мин нишләптер җегетләрне якынрак итәдер ием. Нишләптер егетләр белән сөйләшергә дә рәхәт ие. Әле һаман шул пешерү, Ә, авылдан килгән бәрәңгене тәмле диеп ашап, җегетләрне сыйлыйдыр идем инде апкырып. Менә шундый моментлар бар и, Рөстәм дә бәлки шуңа э, аны да ашатканмындыр инде, ул да мине пешереп ашатты микән, хәтерләмим инде. Шуннан мин төш күрдем бит, Ленар. Аны ишеткәнең дә бардыр, интервьюлар биргәнем бар. Ә, Мин Минем журналистикага барасым киләдер и бит инде. Бара алмыйча калдым, хә төш күрдем. Үлгән әтине. Әти мине 13 тә 13 тә кабинет янына китереп куйды. Күңел тула инде бу очракта. Ул вакытта кем белгән аны 13 тә 13 дигән. Шуннан бик каты уйланам, уйланам. Мин ничек әти мине монда китерде икән? Бу февраль айлары булды микән? Авылга кайттым каникулга, август аенда чәй эчеп утырам. Авылда бит инде ул өстәлне гәҗит белән каплыйлар. Шуны гәҗит тә каплаган һәм юлдаш гәҗите ята. Юлдаш. Юлдаш инде, әйе. Мин аның бия артын ачтым. Артын ачсам, сорау бик килгән. Журналистика укырга керәсем, документларны кая тапшырырга икән ди. Мин моның адресын күреп алдым бит. Унөч тә унөченче кабинетка килегез Ого. дигән. Мәйтәм, бу бит минем теге төшем. Әйе. Шул гәҗитне алып китеп, Рөстәмгә күрсәтәм. Рөстәм әйтәм, булыш миңа. Ул вакытта менә әллә кая барган шикелле. Казанны белмисең бит инде. Язучылар йортына бардык, башта шигырьләрне күтәреп. Алар әйтә, монда түгел, ди. Аннары жур, шул КФУга барып, унөченче этажга мендек. Унөч тә унөчнең ишегенә килдек.

Оныталар чакырырга. Менә моннан әйтим әле, менә ул мине хәзер килдем, әйтәм, Фларт абый, Фларт абый дигәнемдер инде, авыл баласы бит. Шуннан кердем, мин әйтәм, минем инде бөтен материалларымны шулай дәфтәргә ябыштырып бару бар, кердем инде. Ул алды да шулай дәфтәрне. Шиһап, кайда җөрдең соң син, без бит сине көттек, ди. Охо, миңа җылы кереп китте инде. Мин әйтәм, мине бит әтием үлде. Менә шушы ике язманы җибәрә әлдем мин мәгърифәткә, икене. Өченчесен җибәрә әлмәдем, өченчесе урынына уже әти үлгәч, минем әтием үлде дип бер язма җибәргән идем. Мин шулай итеп ләгәлми калганмын инде. Болар табый инде. Мин әйтәм, мин бит җырнаны да укып җөрим. Минем, мин әйтәм, бик тә сезгә күчәсе килә, мөмкинме ул, дим. Ул әйтә, мөмкин, ди. Менә әйдә, мин сиңа ай ярым вакыт бирәм, ди, ведомость, әле анда Татьяна Александровна дигән апа бар иде, күзлекле, сары чәчле, исәндерме, апкырып китте секретарь янына, тегесе күзлеген былай да, былай да да, Как так, с ветеринарного отдела? кычкырып җибәрде инде, Флорд абый да карап тора. Флорд абый әйтә, языгыз, ди, ведомостьны чыгарып бирде. Ведомостьны чыгарып бирделәр дә, ай ярым эчендә шушы Бирәлсең, шу ветеринарный да физик укыганмын икән, мәсәлән, монда да баргандыр, но бит аерыла фәннәр. Хәзер ул вакытта беләсме, СМИның нәрсә икәнен дә белмим. Матбугатның да нәрсә икәнен әле күз алламыйм да, мин бит инде укымаган бит әле бер нәрсә инде. Һә шуннан бирде, ай ярым вакыт бирде, нишләргә ветеринарный да укырга йөрергә кирәк. Анда укырга йөрмәсәң, авыр укырга, анда Теңкәңә тияләр. Э, хәзер мин эшләргә минем билләрем авырта ди. Үзебезнең терапевтка бардым, ярты банка бал алдым. Минем әби өйрәткән иде андый әйберләргә. Шулай ярты банка балымны, ярты литр банкада бал алдым да мин әйтәм, минем шулай-шулай күчергә кирәк, сделайте мне справку. Биерләре авырта дип, хронический пилонефрит дип язып бирде теге апа. Шулай иттереп мин тегендә укырга бармадым, монда пересдавать итә башладым инде. Разницаны бирәм инде, аерманы. Шуннан мин кызлар янына килдем, татар журналистикасы кызлары янына бер кыз Актанышка кайтып китергә дип тора. Эчке җылы йөгерде, бу китсә, мин кайтам, киләм дип инде. Э, ул кайтмады. Хәзер шуннан Бик рәхмәтлемен мәрхүм Басирга, Нургатин Басир дигән группадашым, мәрхүм булды инде. И Манапова Миләүшә дигән кызыбыз безнең журналистикада укыган иде, Биектауныкы. Ул бик булышты. Бөтен әйберне менә шул кадәр рәхмәтле мин төркемдәшләремә. Алар мине нәрсәгә монда килә инде бу дигән әйбер юк, киресенчә, Кем нәрсә өйрәтә лә, кем нәрсә булдыра ла, лекцияләрен дә биреп торалар, күчертәләр дә. Мин укымыйм әле, но болар янына килеп йөреп, дуслашып, шулай итеп разницаны бирәм, бирәм, бирәм, бирәләм. Фарит абый әйтте, өчле булса да ярый, диде. Син главный бир, диде. Хәзер Шәйхутдинов укытты микән сезне? Основы этики. Нигә? Судан кәю Әйе.
булдымы? Әйе, ул Шул китте. калды бит минем.
Но бик усал А. укытучы диләр- диләр инде. Мин бит иманым бернәрсә Әйе, белмим. әйе, әйе. Хәзер бу Мәскәүгә киткән чагы икән өч көнгә. Ага. Минем бетә, иртәгә уже минем бетә. Штрафлар табиб әйтте дә, мин декан, ди, мин имею прав- право, ди, алырга, ди. Әйдә, мин синнән шул Шәйхетдинова Кызык. өчен Имтихан алам ди. Шулай итеп бер-ике сорау биргән булды да, шулай итеп ведомостьны ябып, мин журналистикага күчтем. Күчтем, менә бик рәхәтләнеп укып киттем. Васил абыйга бик зур рәхмәт, менә шул вакыттан Васил абый мине ничек якын итә башлаган иде, әлеге көнгә кадәр шундый

Бәйрәм уздырдык, бәйге. Мин аның санын да белмәгән булганмын. Санап бирделәр, унөченче тапкыр уздырасың бит инде Ого. дип. Менә Васил абый һәр елны безнең авылга кайтып, һәр елны минем авылдашларым янында матур итеп сөйләп, шушы бәйгене бергә уздырып киләбез. Менә шулай итеп кереп киттем. Аннары Фларт абый инде, ә, Васил абый мине с- өченче курста укыганда Гаптелхак абыең Шәмсетдинов янына Ватанымга барып карале, ди. О, мин әйтәм, Ватаным, ну безгә киләдер инде Ватаным. Шулай торып киткән идем Ватаным Татарстанга. Укыдым. Ватаным Татарстанның Габделхак абыйга бик рәхмәтлемен. Ул редакторга менә ул бик әйбәт редактор булды. Мин монда килдем, җәй буе эшләдем, бушка эшләдем. Ул вакытта Ислам абый Галиәхмәтов безнең практика ни иде, җитәкчесе. Минем язмаларымны кара да, сеңлем, чит илдә булсаң, син моннан күпме акча алыр идең, ди. Күпме гонорар түләм идем? 3000. Чит илдә булсаң, син миңа күпме евро алыр идең, дип әйтте инде ул миңа. Шулай торып, монда эшләп киттем, аннары инде эшлим. Миңа Габделхак абый Шәмсетдинов шундый мөмкинлек бирде. Мин ярты, кайчан киләләм, шунда киләм редакциядә, ул миңа тулы хезмәт хакы түләде.

Менә подводить итмәде. Мин алган бала дип менә шундый җылы сүз әйткән иде. Менә шулай итеп журналистикага килдем дә Ватаным Татарстанда эшләп калдым. Әйтәм бит, менә бая әйтә башлаган им, мин үз эшемне үзем төрләндереп йөрүче бер кешедер инде. Бу мин үземне бик блогерга да санамыйм. Менә блогер дип әйттең бит әле, имә. Блогер ул беренче урында, ул блогерлык Калган кешеләргә акча эшләү ысулы. Ә минем өчен ул, аудитория булдыру һәм алар белән аралашу. Дөрес, мин әгәр дә барып, күреп, тәмле итеп ашап кайтсам, матур әйберләр күрсәм, мин аны, әлбәттә, билгелим, ул кешеләрне билгелим. Ниндидер миңа ташлама тәкъдим ителәр икән, мин аңар каршы түгел, чөнки бит инде хезмәт кирәк, барыбер төшерергә кирәк, барырга кирәк. Әмма теге тоташ акча эшләү урыны дип кенә атамыйм. Ватаным Татарстан Журналист булып калам әле мин, блогер булып түгел. Мин ни өчен блогер буларак Инстаграмда үземнең подписчикларымны үстереп җибәрдем дип әйтим инде. Гөлнара Ильясовна менә безнең редакторыбыз булып эшләгәндә, Гөлнара Сабирова, ул мине шулай тәкъдим итте, шаккаттым инде, ул миңа әйтә,

Ышаныч белдергән. Әй, ышаныч белдергән. Ул миңа әйткән, әйдә алып бар әле, ди. Аннары ул миңа тәкъдим итте, ВКонтакте төркемендә берәр язмыш битләре алып бар әле, диде. Һәм ул мине һәрдаим мактап торды. Менә Гөлгенәнең нишләп подписчиклары бик күбесе, менә Гөлгенәне укыйлар, Гөлгенә эшли, дип үсендереп тора торган редактор булды. Без бит заманында Гөлнара белән бер группада, Гөлнара Ильясовна бер группада эшләп киткән, укып киткән журналистлар, ул өченче курста бездән читтән торып укый башлады да ул безнең эшкә урнашты әмма шуңа карамастан да менә ул мин алардан ике яшькә бәләкәйрәк ә, шуңа карамастан да менә форсаттан файдаланып әйтәм шундый яхшы җитәкче һәм шундый фикерле җитәкче Ул Мин җитәкче дип галстук тагып, корсак кабартып йөргән күп кенә түрәләрнең борынына чиртә торган хатын-кыз җитәкче, менә шундый җитәкче булырга кирәк. Мин килешәм, чөнки мин үзем дә бит Гөлнара Ильясовна кул астында Шәһри Казан газетасында эшләгән идем. Болай да, ни диләр, уртак проектлар эшләгән, ә киңәш-табыш иткәнем бар дип әйтү. Менә мин уйлыйм, менә журналистикага нәкъ Гөлнара Ильясовна кебек кеше кирәк. Журналистларны җыеп тота торган, эшләтә торган һәм Менә, бәлки, мин ә мин игътибар итәм, кайбер җирдә күчереп алып кына куялар, сайтларны күзәтәм инде мин үзем өчен. Гадәттә районнардан без алырга тиеш. Районда күрдек, бер әбине чыгарганнар, без аларны үзебезгә алып күрсәтергә тиеш. Алар бездән алып утыралар. Кайвакыт Ватаным Татарстан дип аска гына язып куялар, но анда күпме бассаң да Ватанымга керми ул. Әйе, әйе, ссылка ясап Әйе, кергә. ссылка ясам. Минем дә шулай булды, менә ялгышмасам Татар Тудэй дигән шундый бер төркем бар, менә алар безнең әйтченең менә биш тапкыр кияүдә булган Динә Тур белән интервью эшләгән идек. Күчереп бастырганнар, дөрестән дә текст белән генә язганнар, но бер караганда бу минем хезмәтем бит, ә анда бернинди гиперссылка булмагач, нигә миңа аның язуы, әгәр дә ссылкасы эшләмәгәч, бу да бит инде безнең хезмәт, Һәм безнең хезмәт белән алар шулай ук бит инде үзенә күрә бер әҗерен ала. Әйе, менә ул күп кенә шулай мин кайвакыт үземнең ниемне, кисәтүләремне язам инде, ошамаган җирләрне язам. Бәлки алып куйган очракта безнең шәхси аккаунтка булса да ссылка куйсыннар. Но безгә бер биш-алты подписчик өстәле рәхәт бит инде, укыйлар. Ул бит әгәр дә теге аккаунт сине ошамаса, ул синең китә барыбер. Теге кемдер куйган дип кенә Өстәлеп тора да. Мин үзем шәхсән шулай торам. Каядыр мактасалар бик каты, кереп карыйм, туйдыра башласа чыгып китәм. Менә аннары әйткән идең бит блогерлык дип. Блогерлык ул, мәсәлән, мин инде, Ленар, беләсеңме, менә миңа күп кеше яза, син шундый тыныч кеше, шундый рәхәт кеше, тыңнарга рәхәт. Менә Аллага шөкер, мине Татарстанда хәйрия эшләремне беләләр ие бит инде, Ә менә инстаграмдагы бер дә күзгә-күз карашмаган, бары тик экран аша гына аралашкан кешеләр дә минем күңелемне аңлый башладылар. Бик зур рәхмәт алар, алар әйтә, игелекле эшләреңне белмидер иек, диләр. Рәхмәт сиңа, диләр, менә үсендерәләр, менә мин аларны гомумән чит кешегә санамыйм, минем шундый инде апаларым бар анда, берничә апалар, мин аларга бик рәхмәтлемен, менә рәхәт икән ул.

Шулай. Ике тапкырдан яздыртмый ул, аны теге электроп калсаң каласың, калмасаң юк. Ирем менә шаянрак кеше, кызык әйберләр куярга була, иремне төшереп куям. Ә үзем инде кемгәдер ошыйм дип теге под ничек әле? Э, әбиләр кия торган пантаноллар, пантон ничек әле ул? Панталоннар.
Юк, юк, алай түгел, икенче. Пунта, э, понтан. Оныттым шуның әйберен.
Э, понтан. Әбиләр ыштаны иде. Әйе, беләм, мин аны кавызында әйтәм. Панталоны, панталоны, панталон. Шулай мени? Әйе, панталоннар. Белмим, менә шуны әйе. Дөрес әйткәнсең, әйе.
Белмим, менә шуны әйе. Әйе, Гөлгенә, син бит э, менә журналистикага әйләнеп кайтсак, блогерлыктан ватану Татарстанда социаль өлкәне, димәк, инде тормышның бөтен өлкәсен колачлый торган бүлекнең җитәкчесе бит, инде, әйме? Социаль яклау. Менә э, кайсы төрдәге кешеләр белән сиңа эшләү күбрәк ошый һәм кайсылар белән менә кыенрак, мәсәлән, аңлашылмаучанлык күп була, кайсы өлкәдә? Менә мин һәрвакыт кешедә яхшылыгын күрәм, уңай ягын күрәм. Ул сиңа әшәк сүз әйтеп китсә дә, Мин аны уйлыйм, бу, мин әйтәм, я иртә белән күңелсез хәл булгандыр моның белән, я моның гаиләсендә болайдыр, я тегеләйдер, дим. Мин һәрвакыт шулай дип уйлыйм да, ул кешедән барыбер яхшы кеше ясап куям. Ни өчен дим, менә бервакыт бер шулай Татарстанда билгеле зур ханымнан минем номерымны биргән бер апага, шигырьләр яза икән ул, Гөлгенәгә мөрәҗәгать ит, дигән. Кыскасы, үзе котылган инде, теге Эш миңа кушкан. Әйе. Минем авыртып яткан вакыт, ул вакытта инде миңа легкий форма ковида диделәр әле күптән түгел генә. Бу бер айлык булган вакыт әле, бер ике айлык. Бер ике айлык инде.
Но минем бит инде уйлыйм, кешене, олы кешенең өенә барып, син белә торып, ковидыңны чәчеп җөреп булмый. Шулай. Но мин Аллага шөкер, бер ике көндә аякка бастым, анда шундый ударный доза дарулар җип бәрдем дә эшкә барып утырдым. Ни, ул апага аңлаттым, апа, мин әйтәм, бераз авырып торам, мин сезгә киләлмим. И аннары шуннан ватсапта килеп төште хәбәр, минем бу тормышта мине бердәнбер хурлаган кеше, түбәнчелеккә төшергән кеше һәм мине мыскыл иткән кеше сез. Мин әле тыңлыйм, нәрсә ясый икән бу дип, матур-матур-матур сөйли дә, сез мине шундый хәлгә төшердегез, сез үзегезне өстен куйдыгыз, сез фәлән-тегән, менә җылап утыра торган смс килде. Туктале, мин әйтәм.

Шуны вакытлап мин әйтәм, менә алай берса, вакыты җиткәч, мин мин әйтәм, Татарстан ветераны да эшлим, менә шунда сезнең шигырегезне кертермен дип аңлатам. Шуннан соң мин әйтәм, сез миңа алай ямьсез итеп язмагыз әле, нигә ямьсез язасыз сез миңа, дидем инде. Шуннан соң, кайчан килим, дип язды бу апа. Мин аны атна кич чакырдым, четверг килегез дип. Әле ул көнне килмәде, бутагандыр инде, мин тоже килмәдең дип тормадым инде. Икенче көнне килде, матур гына сөйләштек, утырттым инде. Бүлмәдә кеше юк, бик әйбәт кенә сөйләштек. Шуна утырды дагын. Менә әле ярый Ленар шул вакытта шул апага ипләп кенә җавап биргәнмен. Кызы гомер буе авыру икән, беркая да чыкмый. Улының тормышы барып чыкмаган, ире үлгән. Менә ул сезгә сөйләргә сөйләсәм, миңа авыр булачак, миңа психологлар шулай дип әйтте, димәк, киресен әйтә. Әлбәт, башта бит инде гадәттә әйтәләр, менә кешегә сөйләсәң җиңел булып китә Шулай сиңа, диләр, дип. шулай, Ә бу әби нишләп бутагандырмы? Мин, ди, менә кешегә сөйләсәм, авыр була дип әйттеләр, ярамый дип әйттеләр. Апа, утырыгыз да сөйләгез, мин әйтәм. Сезгә җиңел булып китә яңа, киресенчә, дип инде Дуслашып киттек. Шуннан бер ши, бер-ике шигырьләрен чыгардым, рәхмәт әйтеп, җылый-җылый рәхмәт әйтеп килде. Менә шуңа күрә бар инде ул андый кешеләр. Мәсәлән, менә бер прокуратурага җөреп, ләкләп, хат язып йөргән кеше гомер буе йөри, мин генә үзгәртә алмыйм. Шундый очрак булды, бер районнан әниемә подгузник бирмиләр дип шалтыратты. Социаль фондка чыктык, 270 подгузникны әзерләп куйдылар, 6 нчы декабрьдә уже тапшырасылар. Инде бу абыйга инде миңа шалтырата, шалтырата, алып та булмый бит әле ул язганда. Шуны аңнатам, фәлән-фәлән абый, менә сезгә 270 подгузник бирәләр, сез шул вакытта барыгыз районга, шуны алыгыз, дим. Хәзер ярар, шушыны хәл итеп бетердем. Бу миңа әйтә, минем бит машинам юк, ди. Мин ничәтеп алып кайтыйм ул 270 подгузникны, ди. Аннары әйтә, анда бит электронный сертификат кирәк икән, карта кирәк икән, мин алай тырмыйм, Озоннан алырга кушалар, ди. Агнатып карыйм, мине дә тыңнагыз әле, абый. Сезгә мин әйтәм, мир картасы чынлап та шулай ул хәзер. Менә теге подгузниклар, таяклар, коляскалар кирәк кешеләр өчен социаль фондка элек инде барып гариза язганнардыр. Хәзер электрон сертификат бирелә. Син аны электрон гына рәсмиләштерәсең, мир картасы ачасың да, Сиңа определенный сумма картаңа төшә, син шул картаң белән Озоннан заказ итәсең инде, аның каталогы бар инде, теге каян алып була. Һәм шулай итеп бер дә мохтаҗ кичермичә генә, мохтаҗ кичермичә генә, хәзер авыл кибетләренә дә кайта Әйе, бит инде әйе, алар. әйе. Менә Минзәләдә калоприемник сорыйдыр Ебрау апа. Э, мин аларга бик ярдәм итеп килдем. Иренә кирәк иде инде ул аны. Мин шул менә аның шул әйбере бар име, Ленар, ватаным Татарстаннан дип шалтыраткач, икенче көнне үк теге әйберләр килә. Менә шундый әйбер бар. Менә подгузникта минутында гына табыла ул. Тукта, ә нишләп кеше үзе сораганда бирмиләр соң? Нишләп нәкъ менә ватаным Татарстан аша әйттерергә кирәк? Менә шулай, менә мин дә аптырыйм инде. Кеше, әллә кеше сорап тормый микән, безгә килә микән, дим инде мин. Телефонны алмыйлар ди инде. Ә менә бездән дип шалтыратабыз, безгә әйтәләр инде, в течение трех дней, ике көннән, бер көннән килә. Менә бу Минзәләдәге апага да хәлләрегез ничек дип шалтыраткалап алам инде буш вакытта. Алар да шулай тилмереп ятмый микән дип шалтыраткан идем. Без, ди, бер яхшы кыз туры килде, ди. Бүлектә дә инде районда ул аңнатты, ди. Без хәзер шул шулай торып эшлибез, күрше авыл кибетенә кайта, бөтен әйберне алып барабыз, ди. Менә кеше белеп бетерми, олы абый белеп бетерми, хаман кычкыра, хаман дәүләтне сүгә, хаман кемнедер сүгә, мин әйтәм, тыңнагыз, хәзер актык чиктә әйттем инде, менә сез районга подгузникка барган көнне мин сезгә машина табып бирәм, дим. Эстәгы.
Авыл советы белән сөйләшәм дә, микән, мин сезгә машина табып бирәм, дидем. Но әнисе жалко бит, урында ята, ди. Менә шулай дип тә әйтәм инде. Һәм нитеп, илтеп җиткердеңме? Менә әле менә контрольгә алырга кирәк. Понедельник хәбәрләшеп алырмын. Менә шундый моментлар да бар. Әйе, Гөлгенә, ә син журналистикада барлыгы ничә ел инде? Журналистикада 2003 елдан бирле 21 елдан ул. Һәм менә шушы 20 ел эчендә, менә синең фикерең буенча, журналистика ничек үзгәрде һәм журналистиканың көче ни дәрәҗәдә үзгәрде? Менә, Динар, беләсеңме, журналистиканың көче кимегәндер. Чөнки, менә безгә Габделбәр Газизовичлар әйтәләр, элек журналист районга килгәндә, патша киләмени көтеп торганнар. Аларга әле итен дә биргәннәр. Затлы рестораннарда ашатып, гостиницаларда кундырып, шундый шеле булган инде элеккеге журналист, рәхәттә йөргән. Алар дүртенче власть дип аталып үсте инде журналистиканы. Хәзер алай түгел инде, хәзер районга барасың, Аллага шөкер, миңа түгел, менә башка кешеләрне әйтәм, мин кая барсам да ач кайтмыйм, бер чокыр чәемне эчәм, теге танышым да бар, дустым да, туганым да бар, бар шундый журналистлар үзләре кафеларга кереп ашап кайталар, чәй дә ясап бирмәгән җирләр дә бар, бар шундый хакимиятләр, журналистлар килә диеп, Табыннар әзерләп торучы да бар. Әмма безнең Ватаным Татарстан журналистларының максаты без хакимиятләргә чыгып, безгә ниндидер тема әзерләп куегыз әле димибез. Без халыктан фикерне беләбез. Югыйсә сви дәүләт газетасы. Ансы да шулай. Но менә без халыккарак, якынрак эшләргә тырышабыз. Без менә барабыз да авылга керәбез. Авылда китапханәче, авыл мәдәният йорты директорыннан да яхшы белүче юк. Кем нинди нәрсә, шундый. темаларын табып, алданрак белеп чыгабыз инде. Ә менә журналистиканың көче бетте, әмма яңалыклар күп килде. Журналистикада, мәсәлән, кайчандыр безнең белән эшләгән Илсия апа Хәйруллина, Асия апа Юнысова, Люция апа Фаршатовалар, ул вакытта алар шундый шәп итеп эшләгән журналистлар. Мин менә Асия апага гел сокланадыр идем. Мин студент чакта безнең бит Ленар Мондеевер бар иде. Кәгазьдән укыйсына машинистка баса. Асия апа вообще менә теге бер нәрсә тотмыйча гына сөйләп утырадыр. Мин шок. Менә текстын сөйли бит, башыннан сөйли, нокта ди, өтер ди, әмма ди, менә шулай итеп сөйли. Мин әйтәм, әстәгъфирла, кара дип шаккатадыр идем. Үзебез Асиягә әйләндек. Шулай. Менә тегендә накаду гына гәҗитне эшлибез. Бу бер өч чүмне өстәргә кирәк дисең, өстисең дә җибәрәсең. Өстисен дә җибәрәсен. Теге китапкай түгел, баш белән генә эшлибез инде теге. Әйтеп торып яздырулар, ул безгә дә барлыкка килми, Асия апага әйләндек без менә үзебез дәген. Аннары журналистика хәзер йокламышлар журналистикада эшли алмый. Яшьләрнең күбесенә аннары хезмәт хакы диләр, име. Без Бер дә хезмәт хакы уйламыйча киленгән, дим инде мин. Мин гомеремдә дә акчаны беренче урынга куймаганмын. Ләкин сез, сезнең ул вакытта замананы, заманасы башка төрле Әйе, булгандыр. әйе, менә хәзер бит инде ике көн саен кибеттә әйбер арта, Шулай, анысы да шулай. бар. Ә безнең чорда җиткән инде ул, шул әз акчаны җиткезеп яшәгәнбез. Әмма хәзерге яшьләргә күп акча кирәк, җиңел эш кирәк. Миңа үпкәли күрмәсеннәр, ул телефон тотып кына җөреп тә акча эшләп була ансы, дөрес бит инде. Ә журналистикада менә блогер ул сүзен әйтте, ул аның 24 сәгатьтән теге стористан юкка чыга да бетте онытты, ә журналист сүзен әйтә, ул аны 24 елдан соң да җавап бирәсең син аңа, 24 сәгать кенә түгел. Гөлгенә әйткән диеп аны укыйлар, сиңа ышаналар. Мин бит Гөлгенә генә булып язмыйм, мин Ватаным Татарстан дәүләт гәҗитендә утыручы журналист буларак язам. Шуңа күрә ялган язып, хайп эзләп, пиар ясап ята алмыйм мин. Кемнедер, менә безнең максатыбыз Ватаным Татарстанда дәүләт гәҗите ул диләр, инде без ниме, эй, анда бит инде шулай, без моны укыйбыз. Без калган бер гәҗиттән дә ким түгел. Без аларны уздырабыз да әле. Менә беләсеңме, мин язмышлар язам, мине шул кеше егылып укый торган гәҗит журналистлары, шул героеңны бир әле миңа, шуның номерын бир әле миңа, дип, миннән соң сорап-сорап язалар. Гөләнә, әгәр дә менә син аның өчен акча аласыңмы? Нәрсә өчен? Менә кешегә, ну син бит инде героең белән бүлешәсең. Бирм, алмыйм инде.
Менә әгәр дә син Мәскәү гәҗитләрендә эшләгән булсаң, менә анда бит менә шушы Бүлешү героеңны алып, ул бит акчага эшләнә торган иде. Ансын белмәдем әле мин.
Бай көннәр алда икән. Юк, мәсәлән, э, хәтта э, Мәскәү журналистлары берәр кызыклы героины табалар икән, менә монда Татарстанда һәм үзләренең килеп язарга мөмкинлеге юк икән, шулай журналистларны табып акчага яздыралар. Юк, гомумән мәгълүмат бит ул бик кыйммәтле информация, шулай бит? Ул без генә мәгълүмат дөньясында кайнагач, бөтен кеше дә белә һәм доступный дип уйлыйбыз. Ә без аны бер дә кешедән нитәм инде. Үзем язып чыккач беренче, Мин аны бирәм. И һәм бик горурланам, димәк, бездән күрәләр, Ватаным Татарстаннан күреп яза бит бу кеше моны, диям дә мин, бик риза булып бирәм. И тагын Ватаным Татарстан дигәч әйтәсем килә, кеше теге өйрәнгән, элеккечә законнар, дәүләт гәҗите ул, теге түрәләр укый торган гәҗит дип инде. Әйе. Һәм хәзер алай түгел ул. Менә мин Ватаным Татарстанның җомга санын мин инде Беләсезме, мин шулкадәр фанаттырмын, мин аны башта язам язманы, аннары чыккач укыйм, аннары өйгә алып кайтып укыйм. Һәм укыган саен ул башка төрле кабул ителә һәрвакыт, шулай бит? Башка төрле кабул ителә. Теге суынгач дип әйтик язманы. Әйе, менә ул Ватаным Татарстанның безнең җомга саныбыз бик эз суммага аны яздырып була, анда мәгълүмат шулкадәр күп. Анда менә бөтен әйберне тикшереп язабыз, без бит юклар гына язмыйбыз. Например, ниндидер теманы алынабыз, бу якны тыңлыйбыз, теге якны тыңлыйбыз. Кемдедер батырып, менә шулай итеп язган дип, теге хат эзеннән дип тә эшләмиләр. Безнең журналистлар менә хат эзеннән эшләгәндә дә бер фикерне беләләр, бу фикерне беләләр, уртак фикергә итәләр. Бер дә булмаса, белгечтән әйттерәләр, район хакимияттән хәл итү юлларын карыйлар инде. Теге яздым да кайттым да түгел. Халыкка хаман да ярдәм итү, хаман да булышу кебек бара инде безнең ул. Менә кеше генә белеп бетерми. Егерме битендә дә егерме төрле әйбер таба торган гәч. Гөлгенә, мактау сүзләре аңлашыла, сине мактаучылар да, күчтәнәч китерүчеләр дә күптер, әйеме? Ә шул ук вакытта менә шушындый изге эштә сүгүчеләр дә бармы? Журналист эшчәнлеген карасак та, блогер буларак та. Синең менә сүгәрлек бер караганда бер җирең дә юк шикелле, ләкин андый кешесе барыбер ул табыла бит ул. Мин бит инде беләсең менә теге бар блогерлык дигәндә менә инстаграмны алып баргач төрле фикерләр килә. Мәсәлән, менә минем әйтәсем килә, менә туганыңны күрсәтмисең, кемеңне күрсәтмисең. Менә Ул кеше теләми икән, чеп мин аны күрсәтим. Мин аны беренчедән телефондагы хәтерен бетереп, телефонын төшереп тә тормыйм ул кешене. Аңар вакытымны да әрәм итмим. Кая матур итеп бас әле, елмай әле, димим ә. Мин лучше кем төшерә, шуны на ходу төшерәм. Аннары тагын бер гадәтем бар, әллә инде бастырып төшермим мин, менә төшерәм дә алам. Ничек бар шулай кабул итсеннәр инде халык та. Теге бу кырые җыелмаган, бу кырыенда чашкы тора алмаган дигәсенә. Ничек төшерәләм, шулай төшерәм дә куям. Музейда түгел бит. Әйе. Аннары блогерлык дип әйтә инде. Кеше төрле сүзләр язып ала. Миндә бер ике апа бар инде. Бер ике апа бар миндә мәсәлән, теге Иремә карата да язып куялар инде шундый төркмән сүзләр була име. Әмма мин аларны үземчә хамандагын үземчә аңлыйм. Әйтәм, бу бәхетсез белән баш катырып утырыйм әле мин. Бер ике ир, э, ират бар иде әле бер. Ике ират бар иде, хейтерлар инде бу. Аларны очырдым кара списокка. Мин әйтәм, нишләп мин моңа, мин энергиямне сарыф итәсемени, үзең күреп торасың, минем тә энергияма мохтаҗ кешеләр күп, минем ярдәмемә мохтаҗ кешеләр юк, шуңа күрә мин, мин әйтәм, боларга юк-бар белән бу кешеләргә вакытны әрәм, жәллим мин алардан вакытны. Но мин болай әйтәләм, минем инстаграмда бик күп язылучыларым. Алар барлыгы ничә мең хәзер? Уналты мең. Уналты мең. Уналты мең өч йөз дә ничәдер ул, әйе. Аларның менә Берсе дә начар түгел. Менә хәзер минем алар идеальный апалар, абыйлар, бик әйбәт, бик теге. Тәрбияләп бетердең инде барысын да. Тәрбияләмәдем дә, алар менә шундый әйбәт кешеләр минем. Мин нишләптер менә ВКонтактеда, ВКонтактеда бөтенләй гади халык. Әйе, беләм. Мин аңлыйм инде, ВКонтактеда авыл халкы, Инстаграмда шәһәр халкы. Бүлеп карасаң инде әллә шартлы рәвештә. Шартлы рәвештә. Ә то хәзер сиңа ябырылырлар әле. Юк, юк, Инстаграм.
Кимсетәсем килми, әмма теге Инстаграмда менә карап барам бит инде, аеруча җырчыларга язган комментарий. Мин хәзер үзем комментарий калдырырга бик яратмыйм, әмма кеше язганга да ялып утырам әле мин. Менә миңа ошамый кешенең шәхси тормышына керүләре. Һәм шәхесенә кагылулары. Шәхесенә кагылулар, аеруча җырчылар.
Менә монда тыңласалар, менә ишетсеннәр әле, җырчылар алар үзләре дә, бәлки алар Пиар өчен дип микән, үзләрен танылу өчен инстаграмны кулланалар бит дыр инде. Менә алар артык тамашачыны үзләренә якын җибәрделәр. Һәм менә шул ботка шуннан килеп чыга ул. Аннары утыралар, икенче сторисны ачсаң, менә мине шулай дип яза, баласын ташлап йөри дип яза, ирен киткән дип яза, ире фәлән иткән дип. Соң үзе кеше шулай әйтә, менә мин әйтәсем килә, безнең Элек, балачакта, минем әти клуб мөдире булып эшләгәндә, Әлфия Авзалова, киләдерие, Хәмдүмә Тимергалиевалар безгә килеп, клубта җырлап, мин инде әйткән идем, бәрәңге, әни бәрәңге пешереп бирерие ярып кына, тозлы кыярлар белән, шуны ашарларые. Безнең идәндә йоклап чыккан кешеләр алар бөтенесе. Әлмих Хәнәвич Шәйдуллин дигәнне дә беләм. Имә, ә менә хәзер кейтерингта килмәгән хәзерге шикелле име? Хәзер менә шулар артистның тормышын күрә дә кеше, артистча булам диеп, артистны үзе белән бер рәттән куя. Кешене дә кимсетәсем килми, әмма менә кара, элекке заманда артист белән төшкән фотоларны каян табасың? Алар сирәк кенә. Ә хәзер Артист белән төшкән фотолар дөнья тулган. Алар аны бетерә дә ата инде имә. Менә шуңа күрә, э, әгәр менә шундый э, инстаграмнарда әзерәк кенә арада нәрсәдер булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кешегә карата мөнәсәбәт син дип эндәшмәсеннәр, и, менә алай бер. Миңа түгел. Җырчыларга, син мондый, син тегендый, сез дип әйтергә кирәк. Барыбер дә ничектер сәхнәдә торган кеше ул инде биек тора синнән ничәдер баскыч, ул сиңне тәрбияләргә тиеш. Киресенчә, мин менә эстрада буенча шулай дип әйтәсем килә. Монда хөрмәтле тамашачылар инде бәлеш исләре керә башлады, шуңа күрә безгә әңгәмәне инде очлап куярга кирәк дигән сүз, ләкин минем Гөлгенәгә бер тапшырасы әйберем бар. Менә бу әйберне мин үз кулларым белән эшләдем. Мин аны инде социаль челтәрләргә күрсәттем, бу әле сатуга бер кая да чыкмады. Ләкин бу сиңа икенче экземпляр э, эләгәчәк. Беренчесен без инде тамашачылар, әйтче төркеменә язылучылар арасында уйнатачакбыз. Ләкин кулга килеп кергән, кергәне бу сиңа булачак. Бу менә шушындый 58 э, теләк язылган шушындый банка бар, әйме? Менә аның эчендә төрле тема, сәламәтлек, мәхәббәт бар. Менә ачасың, укыйсың һәм үзеңә шундый бер энергия аласың. Мәсәлән, анда бар өеңдәге иң усал җан иясе кактус кына булсын. Мәсәлән, аппак бәхетләр телим. Төрле-төрле һәм менә монда открыткасы да бар. Әгәр дә теге телисең икән, мин махсус бер нәрсә язмадым аның эченә, бәлки гел генә башка кешегә бүләк итәр. Бирмим. Менә көненә берәр шәр чыгарсаң, чыгарсаң, ике айга җитә дигән сүз. Монда әле сагызы да бар.

Мин Ватаным Татарстанның 100 ел булган 100 ел элек язылган гәҗитләрен караган идем. Юбилей вакытында. Ул вакытта да хатлар килгән. Телебез бетә, телебез бетә, тел бетә, гәҗитләр бетә дип язылган булган. Ул һәр чор саен кабатлана торган әйбердер тел. Югалмас дип уйлыйм. Без бар бит әле. Безнең балалар татарча, саф татарча сөйләшә. Аларга без тырышабыз. Һәр гаилә үзе тырышырга тиеш. Тел бетә дип утырырга кирәкми. Аны телне кемдер сиңа өйрәтергә тиеш түгел. Гаилә өйрәтергә тиеш. Менә без чытырдап татарча сөйләшеп торган буын. Без үзебезнең балабызны татарча өйрәтәбез. Алар Татарча уйлап үсә бит инде. Димәк, әле безнең өметле дип уйлыйм мин. Киләчәк бетә дигән уй белән яшәмим, чөнки мәктәпкә дә, гән ниндидер башка кешегә дә, депутатларга да, кемгәдер өметләнеп торырга кирәк түгел, үзеңнән башларга кирәк. Быел мин Ватаным Татарстан уздырган күп кенә проектларда язмалар әзерләдем, Үз илемдә үз телем дигән. Менә шул проектларда да аунадым мин. Һәрнәрсә үзеңнән тора. Хәр милләт үзе үзе тырыша, без дә тырышырга тиешбез. Татар татарлыгыбызны саклап калу үзебезнең кулыбызда.
Амин. Шулай ди, э, ничек дип әй татарлар әйтәләр, фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килсен. Гөлгенә, вакыт тапканың өчен, э, теләк булганың өчен шушы Әнкәй табыны сәхифәсенә дә материал эшләргә, шушы әңгәмәгә дә бик зур рәхмәт. Бер максатка хезмәт куябыз. Без синең белән бер көймәдә, Менә безнең көймәдә утыручылар саны мөмкин кадәр күбрәк булсын ие, артсын ие. Ә, Шушы Дус булыйк. Әйе, дус булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк. Шушы әңгәмәне караганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Гөлгенәгә дә кушылыгыз, Әйтче проектларына да активлык күрсәтегез. Ә бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-сау булыгыз.